Карале, кирәк булса бу кимәне чынлап та монда төшереп була бит. Шул төшердең, җибәрдең, бөтен мөмкинлекләре бар. Менә моның чынын карарга кирәк, натурасын карарга кирәк. Кая яшереп куйганнар икән? Әйдә балалар килеп җиткәнче төшереп калыйк. Аннарсын гауга куптарачаклар болар монда. Җәмәгать, Истикләлдә нәк менә шундый трамвай йөри. Истикләлдә бу трамвайда йөреп булмады. Хәзер менә монда кереп караячакбыз. Сезгә дә эшен күрсәтәм. Өстә идеге кебек лампалар тора. Бу тәрәзәләр мөгаен ачыладыр инде. Җил керсенге. Ишеге дә ябылырга тиеш. Шәп. Ләкин йөртүчесе кайда? Менә шунда бара микәнни? Монда йөртүче барса, Моннан кешеләр керә торган була бит инде. Гел кереп тегендә монда йөреп, йөртүчегә ничек урын калырга тиешсең әле монда. Рессорлар бар, хәтта амортизаторлар да бар ахрысы. Кияе кире сиртмә ясап куйганнар. Бәтте. Поезд җәмәгать, поезд. Эченә дә кереп булмас микән? Тягалар. Үзе тавыш чыгармагач та мин чыгарым инде бераз. Утлар яна, тәгәрмәчләре метр буе. Каршысына чыксаң, болар иң соңгы күргән нәрсәң булачак инде. Шак берне хук ясаячак. Төрекләр әйтмеши, гүрүшүрез булачак. Әле моның артында күмер савыты бар икән, ничә тонналык әйме? Үзе ни хәтле озын. Син кара ни хәтле озын ул. Сыерны буяп куйганнар. Әйдәгез, җәмәгать, гомеребездә бер тапкыр булса да, мин шәхсән вагон эченә кереп чыгыйк әле. Бигрәк тә элеккесенә.

Бәйләп куйганнар. Гапыга дияме, кара. Күчердең, китте. Хәрәкәт, френ дигән, гири дигән, кирегә бара ала. Реверсы да бар моның. Чүлмәкләргә дә урын табылган. Җәмәгать кыз күләсен аша күрсәтсәм генә инде хәер. Коптыр там менә шулай иттереп. Ничек җәмәгать коптыр? Нормально шоу? Булды. Кыз күрәсен күрсәттем. Аллаһу шөкер. Менә мин гел уйлый идем, бу җилкәнле яхталарның астындагы киле ни чаклы икән дип. Ничек ул аны әйләндереп борып атмый дип, әйме? Метр чамасы. Һәм калын. Бер 18 сантиметр калынлыкта. Моны җәмәгать ярга якын китерә алмыйсың инде. Кайдыр шунда эчтәрәк якыр ятырга туры килә инде. Аның каравы җилкән белән йөри. Тактадан икерәтле. Кабриолет кебек. Кайда моның ишекләре шулай ачып кереп утырырга? Ишкәк винт. Мин ишеттем, ишкәк винтларны ясау технологиясе бик катлаулы һәм теләсә нинди илдә аны эшли алмыйлар дип. Менә кореялар мисал өчен аны эшли белә, ясый беләләр. Һәм күпчелек көймә ширкәтләре алардан ала ишкәк винтларны, шулай дип беләм. Ну, миңа дисә, мондыйын чпуда да ясап була, бәләкәен. Менә инде зурракларын чпуда ясап булмаячак. Су чаңгылары. Моның идарәсе артта. Тартасың, йолкыйсың. Астындагы канаты бар. Һәм әйтергә кирәк, ишкәк винты да бар моның. Җилкәндә генә түгел. Әйдәгез хәзер тышка чыгып, су асты кимәсендә карыйк әле. Мин дөресен әйткәндә, монда шуның өчен килдем. Карале лопастьлары ни хәтле киң, бер 40 сантиметр бардыр. Моның хәтле әйберләр булыр дип уйламаган әймен. Бу гомумән чужойга охшаган җәмәгать. Моның эченә керер өчен менә моннан керергә кирәк. Камерасы да куелган әле аның. Карап торалар. Монда төшеп, менә монда кереп китеп, шунда кая да булса алашырга инде. Ләкин кереп торырбыз микән? Бигәлләни кызыктырмый әле бу мине.

Һәм шул тота инде бөтен су басымына. Эчке тимернең калынлыгы 1 сантиметр чамасы, тышкысы 1 сантиметр ярым, ике дә юк. Канатына басмагыз, эченә кермәгез дигән. Куш калай гына заклепкада тренировательный асылынып пешкән әле моның. Басмагыз дигән. Шасси канат эченә җыела. Төтен чыккычлары монда аста. Ә бусысы кыйрыгы дигәндәй. Кыйрыгының элеронын беркетеп куйганнар. Димәк, бу аска төшеп китә. Ә бу нәрсә бу? Җил күрсәткечме? Стерелеп бара торган. Буявы куба башлаган. Эчендә спартаннарча инде җәмәгать. Касан, тимер, сизеп торам бик кызу. Капотын ачып карап булмый, ләкин монда күренә. Бишкәкле этәргеч инде бу. Оппозит һәм берничә рәтледер инде бу. Бер дүртәү, өчәү бәлки. Менә мондый йолдыз сыман этәргеч безнең уку йортында да бар иде. Менә мисалга пешкәкләре ни хәтле. Менә шуны хәтле. Мопедныкы менә шуны хәтле генә иде. Моның белән чагыштырыгыз менә. Менә шундый кукурузникта торгандыр инде ул. Тәк йолдыз сыман этәргечеме, ничә цилиндрлы бу? 7, 8, 9. Тугызлы бу. Ә бу нәрсә? Бу агу сиптергечме нәрсә бу? Үзебез агуланып катмасак әр инде моны. Аңлавымча менә моннан пошкырта да, моның белән тарата. Дип уйлыйм, ләкин тәгаен әйтә алмыйм. Канатлары нинди калын, нинди озын. Канат очында бер нәрсә дә юк. Профиле яхшы күренә монда. Нинди? Илероннары канатының 3 бере. пыяласы тутырып беткән бик күренми инде тузан да утырган бер кешелек кабина очкандан аша күккә карыйсың берәйбер күренми аллага тапшырасың да штурвалыңны тартасың һәм бәхетең булса очып китәсең булмаса инде җирдә каласың җәмәгать аңлавымча белүемчә бу британ очкычы Бу очкыч җәмәгать хәрби очкыч, әлбәттә, күренеп тора бит инде, әйме? Ливиядән күтәрелә дә һәм каядыр этлек кылырга оча. Һәм Румыния территориясендә аны бәрәләр. Ләкин ул бетеп төшми, ул әле оча күпмедер. Һәм инде Төркиягә килеп җитәрәк бөтенләй эштән чыгып, Төркия яр буенда каядыр шунда суга чума. Экипажын коткаралар, экипажы исән кала, ләкин очкычының үзе бата. Шуңа карамастан аны күпмедер вакыттан соң кире күтәрәләр дә менә монда китереп куялар. Ә ул хәтирә буларак хәзергәчә монда тора. Суда күпме ятканнан соң тартып чыгарганнар, хәтта юып та тормаганнар. Тозлы килеш бу мөгаен тиздән череп бетәр инде. Лопасти керсен өчен хәтта асфальтны да тишеп куйганнар, чокыр ясаганнар. Кара әле син, комнары белән бергә тартып чыгарганнар. Оригинал комнары да калган хәтта. Юып тормаганнар. Ә менә моныкы инде киселгән түгел, моның профилен күреп булмый. Башы түгәрәк моның. Тегенең канаты туры почмак, моныкы овал кебек ясалган. Ярыйсы гына зыян күргән. Тимерләре умырылган моның. Урта өлеше юк, койрыгы бар һәм песи бар. Асыз кая китәсең инде? Атучы урыны да бар монда, ләкин автоматы калмаган. Тә кислородлары да булган боларның ары бирис сулар өчен. Атучы моннан шатыр-пытыр аттырып баргандыр. Бусы моның бензин багыдыр инде, әйме? Этәргече монда, бензин багы монда. Бензин бакларын канатлары эченнән алганнардыр дип уйлыйм. Канат эчендә бензин багы булмагандыр. Ну, минем фикерем буенча шулай. Хәрби очкычларның бензин баклары канатында булса, аны тикшәсең икән, башың бетә бит инде. Шуңа күрә минем бик төпле фикерем буенча куштырнак эчендә боларның бензин баклары мөгаен этәргечләрнең артында булгандыр һәм аны мөгаен аннан ары бәлки берәр нинди броня белән дә каплаган булганнардыр дип уйлыйм бәлки ялгышамдыр белмим җәмәгать ә менә моның канат эчендә бөтенләй торпеда тора аны мин беләм беләсезме нәрсә дип Очкан вакытта канат очында турбулентлык барлыкка килә һәм шуны бетерер өчен менә шундый җайланмалар кулланалар. Шуңа күрә бу беренчедән очкан вакытта очкычка тотрыклык бирә һәм икенчедән ягулыкны экономияли. Ә монда кереп булмый. Һәм сүз уңаена җәмәгать, моны теләсә нинди ачкыч белән ачып була. Кертәсең дә, бераз лыкылдатасың да, шулай лыкылдатып ачасың аны. Андый тәҗрибәбез бар, җәмәгать, лицейда күп ачтык инде без аны. Кабина эчен төшерик әле бераз. Ике штурвал. ике пилот, приборлар күпкә күбрәк. Капитанның исә төп приборлары гына бар да, булды, вәссәлам. Һәм инде шулай ук бер нәрсә күренми абсолютно. Тәрәзәсе барны, юкны күккә карап барасың. Калын, ныклы, эз генә дә бөгелми. Боинг очак ластигы дигән. Ә менә мондый тәгәрмәчләр җәмәгать бик нык нагрузка һәм бик нык зур температураларга чыдарга тиеш дип беләм. Аларны бик каты сыныйлар һәм аларга таләпләр бик зур. Кара нинди хәчтерүш трактор. Менә безгә дә шундый кирәк бит. Бакчага, ә? Бәрәңге утыртырга. Сука тагасың да ерып чыгасың. Нинди рәхәт. Танк кебек ул, батмаячак. Но моңа тешләр ясарга кирәк, болай булмый. Буксовать итәчәк бу. Москвич ничек сезгә җәмәгать? Үзебезнеке. А черная молния, Волга ничек, Волга? Я не верю в чудеса, диярсең, әме?

Арт-як көзгеләр каран дип психлава кебек кенә. Моны беләбез инде җәмәгать. Тофаш дип алдамакчы булганнарны копейка бит инде натураль. Сузунаеннан җәмәгать төрекләр копейканы Хаҗи Мурат дип йөртәләр икән. Үз гомеремдә беренче тапкыр катерпиллар күрәм мин. Алда эт кеше бар, артта тарткычы бар дик. Бу мөгаен ошайтыр батырада җирне сөреп бара инде, әйме? Белмим мин агроном түгел. Шуңа күрә агрономчыларны да җигиге иде. Алар да үзләренең тәҗрибәләре белән бүлешсеннәр, алар да әйтеп җибәрсеннәр. Лондонга бармыйча гына ике катлы автобус карыйк әле. Эченә кереп булмас инде, ләкин читтән генә карап булачак. Юк, җәмәгать, мин сезне алдаганмын икән, монда кереп була. Бу түбәсе тәбәнәк инде. Мин менә 180 Минем баш өстендә тагын бер 2 сантиметр кала яра үкшәне алсак инде бер 5 сантиметр булсын 185 сантиметрлы түшәм инде бу но барыбер кырыйга таба төшә шуңа күрә монда инде сыешып бетеп булмый кисәк кенә тасаң шык иттереп башыңа эләгәчәк ә монда ничек керәләр икән бәт тамаша ну водительга монда рәхәт түгел җәмәгать ике катлы булгач икенче катына да менергә бит инде Саракалар явып куйганнар. Үзе шундый биек. Мин бер видео күргән идем, җәмәгать. Менә шундыйрак автобусны кырнайталар һәм аның нинди почмакта әйләнеп капланысын карыйлар. 35 кә якын градусны нормально тота бугай ул. Ягъни әйләнеп капланмый, ятмый кырыена. Шуның хәтле биек булуына карамастан, әйме, миңа дисә яхшы күрсәткеч. Моны эшли алыр өчен моның этәргечләре, трансмиссияләре бик тәбәнәк урнашкан булырга тиеш инде. Максимальный, минимальный тәбәнәк җәмәгать. Җиргә ышкылып барса тагын да яхшырак. Бигрәк тә кеше тиягәч. Но барыбер тиз бара алмый инде бу. Тиз барганда бурылса, Шык, шык килә дә. Вәссәлам. Токта ясый торган җайланма. Ике пычкы яки анардан да күбрәктер, өчәү, хәтта өчәү әйе. Әкрен-әкрен генә кисеп бара. Һәм дә инде бусы селкенергә тиеш инде. Келтер, келтер, келтер, келтер тегендә таба әтәен ул аны. Теге ягыннан бүрәнә керә, бу ягыннан такта чыга торган була инде. Син кара менә монарга. Өстәге вал әйләнә, астагыларын әйләндерә. Һәм менә инде мондагы теш тәгәрмәчләре ярдәмендә бу вал әйләнә. Һәм вертикаль дрель барлыкка килә җәмәгать. Монысы пычкыга охшаган. Монысы шар. Токар станогы да бар. Үзенә күрә бер кечкенә генә цех инде җәмәгать. Ягъни нинди дә булса үзәк вал бар һәм ул бүтән станокларны әйләндерә. Менә мисалга монда бик яхшы күрсәтелгән. Бер бүлмәдә этәргеч тора. Пар белән эшлидер ул бәлки. Ә икенче бүлмәдә станоклар. тәкәр станогы, циркулярка һәм башкасы. Димәк, элек электр булмаган чакларда менә шундый зур-зур цехларда нинди булса зур гына этәргеч булган, бәлки парда эшләгәндер, бәлки бүтән ягулыкта эшләгәндер. Һәм шуның ярдәмендә бүтән станокларны әйләндергән. Һәм инде аңлавымча, төп валдан әйләнешне бүтән икенчел валларга тасма ярдәмендә күчергәннәр. Тимер тешләр монда бигәс кулланыла. Булды, бөтен кар ялган әйберне карап чыктык буга инде. Бүтән бер әйбер дә калмады. Менә булардан кала. Бу котышкыч әйберләр нәрсәдер? Белмим. Миңа дисә нефть суырта торган берәр насослардыр инде. Бәлки. Ә бәлки юктыр да. Кыскасы җәмәгать. Беренче тапкыр үз гомеремдә музейда йөреп рәхәтләндем, мин сиңа әйтим. Бу музейга мин 10 баллдан бер 8 ярымны куям. Ноктасын мин сезгә төртеп күрсәтәчәкмен. Монда һичшиксез килеп карагыз, яме җәмәгать. Гади үлемлеләр өчен билет бәясе 90 лира, ләкин әгәр дә кемлегегез бар икән, ул төрекләрнең паспортлары була инде. 40 лира. Һәр кеше монда үзенә кызыклы әйбер табачак. Авиаторлар очкыч табачак, машина яратучылар машина табачак, агрономнар трактор табачак үзенә, хәтта танк та бар. Шуның белән шундый хәлләр, җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм үзегезне саклагыз, яме.